Erokamano uru kuom duogo ure channel mara. Asebedo kapok a post week achiel nyocha an gi jatuo atimo mos koro nok anyal bedo post jatuo osechango koro ne en gi malaria sani koro waduogo koro gimomiyo ah, amor kawuono nyocha romo gi fans kata subscriber mara Ok ochiwga comment e comment section lakini video ka video ma post nyaka owatch. To koro kane waromo kode nokelona presents. Seneno gini. Mae koro iluongo ni selfie stick. Koro selfie stick ni tije en keto inyalo tiyo gi kamera ni koro kiseketo kamae tinyalo ywaye to koro itiyogo. Koro gimomiyo nyocha omiya selfie stick ni nowuoch video manaketo kane agoya bal to nowacho ni video no omore kabisa kendo nyisa ni once in a while anyalo ga loso videos mag kuonde madhi anya nyisogi kaka Siaya town chalo, kaka Kisumu chalo, kaka Nakuru chalo, kaka Mombasa chalo, kaka Nairobi chalo, kaka nadhi Nairobi dichiel cha. koro once in a while abiro ga lwaro videos ma kuonde ma wuotho gi kuonde ma dhiye koro rita erokamano kuom gift ni ang'eyo ni ok ikoment ga lakini video ka video ma watch to i, make, video ka video maketo iwatch ga erokamano kabisa selfie stick ni dhi konya kendo abiro loso godo videos mang'eny koro wadhi mbele gi video ma kawuono nyocha wacho ni mondo uchwal channel ni mondo ochop 1000 subscribers aneno ka wadhi maber kendo wachiegni chopo 400 subscribers kawuono wat- wan at 392 thank you so much koro nikech eh, wachiegni chopo 500 subscribers ambe koro aikora piyo piyo mondo seche mochopo 1000 subscribers to giveaway nyalo chakore wan gi march gigi iluongo giveaways iluongo ga ni march inyalo bedo miuso inyalo bedo ma in emiloso inyalo eh, mane kaka iluongogi koro wan gi t-shirts kae wasel iko t-shirts ineno ka wan gi colors mopogore opogore er white gi red wan gi green wan gi rateng wan gi rambulu watemane wacho kalas gi dholuo rambulu rateng ralum rakwaro gi rachar koro nitiere rangi moko mane ok wayudo kaka ratong gi rangi moko mane wadwaro lakini wabiro dok manyogi size be atemo mondo akel size mang'eny kaka mae ma en size maduong'

kaeto mae be en aena media mabe media be mang'eny gi matindo maduong' wan go en extra large nakawo achiel kende nikech ng'eny ji nie range size ma medium kanyo koro tisedegi wadhi brand gi gi logo mar siaya 254 mondo kwachopo 1000 subscribers to wanyalo chako reward our fans kwatimo giveaway so ok bibedo t-shirts kende biro bedo mich mang'eny koro wadhiuru mbele gi watching wadhiuru mbele gi subscribing eh. iwachoga ni jomoko wachoga ni onagi kata jaluo en ng'at ma kite rach kata en ng'at ma janyiego kata en weche mang'eny to an ok apar kamano nikech nyako miluongo ni rita mana romo godo ni king'iyo ga video na channel na kanyo to nitiere kamoro mondik ni about about kanyo aketo namba na menyalo oro na godo message e whatsapp ma related to gine content maloso kata kidwaro ni mondo warom to wanyalo romo wa discuss a few things kuom content koro en be no reach out to me to nyisa mana ni en gi gimoro modwaro miya an akiaye lakini no wabet piny mwawuoyo mwawacho weche majiwo ji makelo dongruok kaeto miya gini pare ng'at makia dong mani pake ruoth koro an gima nyalo wacho kido marach ok onyiso ni iwuok e tribe mopogore kata mana ibed jawuoro ibed ng'achunya ler ibed janyiego en aena kaka ng'ato chwere ji ochwere mopogore opogore Koro nitiere atira jomochwere ma jowuoro, nitiere jomochwere ma jonyiego, nitiere jomochwere ma chunygi ler, nitiere jomochwere ma jochiwo, nitiere jomochwere ma ohero dongruok mare gi mar nyawadgi. Nitiere jok ma ok dwa dongruok mar ng'ato ma koneno ka Nyasaye gwedhi idongori matin to obedo gi nyiego kendo onyalo timo matek mondo oduoki piny mondo kik ido- yaani odwaro mana ni isik ithirno, othiri to in odo- idongo. Ok apar ka en gima onyiso ni koro in jaluo kata in tribe ma, ma, m- iwuok e tribe ma chalo kamano en aena kido ma ng'ato ochwe godo to kata kamano an aseyudo support kuom onagi mang'eny joluo wetewa nitiere jok mosekonya makia nitiere jok mosekonya mang'eyo nitiere ma gin relatives nitiere ma gin friends nitiere ma gin osiepega from church gin yani giaye kuonde mopogore opogore koro an anenoga ni en mar chuny ng'ato kik generalize gimoro ni jaluo en ng'at ma janyiego jaluo en ng'at ma kite rach jaluo ok ohero gi dongruok ka de jo- joluo te ok ohero dongruok to di koro wan kanye dong nitiere joluo ma successful gi mok successful koro ka ng'ato ok okonyi ng'ato achiel ma jaluo to kik idhi generalize ni joluo te gin kama chuo joluo gin chodo koro ka in ka in gi gi- dichuo ma jaluo kata ide ja- jaluo ma chodo ok onyiso ni koro gite gi chodo ji opogore ji mang'eny chodo ok en kata mana joluo kende eh, nyi- nyiluo wigi tek ji wachoga kamano koro ka nisebedo interact gi nyiluo ariyo adek ma wigi tek koro we generalize te ni nyiluo te wigi tek aa ji opogore ng'ato ka ng'ato nigi personality mopogore sorry koro waweuru je gik moko kata ji nikech ji achiel ariyo adek mano kotimonwa maber kata in ok inyal bedo perfect ni in 100% perfect ikonyo ji te tiber ne ji te tiyiero ji te to itimo maber ne ji te mano miriambo waherre uru ahera kendo wa accept each other kaka yani wa rwak jowetewa kaka gin kiseng'eyo personality mar ng'ato to accept ng'ano kaka en alafu in bende itematem ibedo ng'ama ber koro this match Nawinjo ka ng'ato luongogi ni mach. Koro this t-shirts gibro be magi mag fans. An adhi mana brand gi. Kase brand gi to waloso nini logo. Branding en loso logo gi ndiko siaya 254 kanyo. Kasto gibro bedo rewards mag our fans. T-shirts gi biro chako chopo nu soon. Koro teruru video ni nyaka 1000 subscribers. Mondo koro wachak rwaka ng'owa t-shirt siaya 254 mondo wa promote onagi siaya 254 is a luo production by luo luo is not a tribe luo is a lifestyle luos by heart aerou luos by origin aerou luos by tribe aerou luos by environment nikech in jaluo nikech idongo kama joluo nitie kata idak gi joluo aerou duto otherwise ubed gi odiochieng' maber kendo merry christmas sani koro aseduogo videos abro upload daily koro adwaro timo shout out shout out ma kawuono dhi ne ng'at miluongo ni nyaus kobis ayop nasomo nyingino maber so nyaus kobis niwacho ni nenowa from diaspora erokamano kuom watching our videos kendo wa appreciate kabisa otherwise share the video subscribe bye